Inselmu l-kombib tana li tajba dan huwa xuta li nselmu l-babies. Għax il-babies vera li qed innaqsu da. Imma fkieren qed inżidu qed inweldu bir-ramax kew. Fejn fejn reġgħu twildu issa. Ew qabel kollox jekk ikolkom xi interessanti ibatuwilna hawnhekk. Anka xi ritratt ta' fekruna ħerġa jien naf tkun. Ir-ramla l-ħamra sa nerġgħu weldu. U dawk jiġu għawċin?
Ma l-għanti f'kiena nikollhom l-ID card x'affarijiet daw. Potessi tal-ID card mhux żejda minn inventati tal-ID. Di mhux issa raġel, Kien anke f'żmien l-antik, eh, kienet, tipi fil-Medjuevu, f'żmien l-Eġizzjani. Eh, ma nemmenx li kienet tkun żgħira u tal-plastik, kienet tkun xi ġebla jew. Le, le, dokument kien ikollhom żmien il-piramidi. Ivi, ma il-biċċa ta' xogħol kienet jekk tidħol xi mkien kienu jkun hemm xi ħadd jitolbok l-ID card, biex probabbli kien ikun kbir b'xi rasta rasta qattuż il-lek ID card please, u inti torijielu, ma hemm bżonn sigurtà, tifhem? M'għaliex?
Jekk forsi dak imdejja jasal f'dak il-pajjiż jixtieq jiġi fil-pajjiż tiegħek. Taqta' li nifsi u anke ah. timmarka punti differenti minn ħajtek meta taqla' 14, meta taqla' 18, meta tisir anzjan għandek ħajtek għad differenti dejjem. Eh, oh. Ma sma' taf kemm nibqgħu nirtarfu. Bil-plastik sul imbarazz kollu. Aj, ma jaħasra. L-ID card tik ċertu privileġġi. Le vera, tal-active aging, eżempju, rridu kollok l-ID card għalija biex tapplika.

Jiena smajt li inti kont għalliem. Il-mużika studjajtha għalija, minn dejjem kelli kor. 52 sena ilu bdejt kor iżda. U bħala allievi? Le, issa mixin tajjeb. Mixin tajjeb. Ejwa, ejwa, ħafna. Konna naħdmu flimkien ix-xandir. Mela, 40 sena u tlieta part-time. Issa spiċċajt kantant?
Wara 60 sena li waqaft. Ngħidlek, x'għinlek naqra leħnek minn dak iż-żmien. Illallum, qatt ma kantajt iżjed minn dak iż-żmien. Kif qed tħossok li issa qed tkanta? Min jiena tgħid kemm ħadt pjaċir li tawna dan iċ-ċans. Prosit ta' dak illi qegħdin tagħmlu u nħajru ħafna iktar anzjani ma jibqgħux id-dar waħedhom, hawn x'tagħmel, hawn fejn tmur, hawn fejn tieħu pjaċir u fejn tista' titgħallem għax grazzi għal nies bħal John tista' tibqa' titgħallem għal dejjem. Bis-serjetà tellgħetni l-melli, ha ma tafx li jiena dawn l-aħħar. Darba jmissek x'affarijiet dawn. U issa ħa nitkellmu sinjuri dwar Dinja tal-films. Iġi jitxok!
Kem nimmis jah meta ma jġiġ jena. Mux daqsi jena ħafna nqas minna kem ma Alfred. ċata!
Xil-ħanżira Zander! Mux tarani! Sorry, xed tamel? Qed niżfen il-lambada, Sander. Mhux qed tarani qed naħseb x'ħa nikteb għall-film li jmiss tiegħi. Eh, sorry, naħseb hija brainstorming. Dik hi, mela.
brainstorming. Eh, eh, eh. All right, le jasib dak jien naf qed tagħmel xi ħaġa oħra. Qed naħseb il-ħanżira Sander. So, x'inhu l-proċess artistiku li tgħaddi minnu meta tiġi biex toħroġ film? Inġib lager u noqgħod naħseb. Sewa.
U mbagħad nikteb.
U xi ħsibtu u xi ktib s'issa? Isma' din l-idea Sander. Ħa nagħmel idea fuq vapur li jkun mimli nies u dan jera. Eh, bħat Titanic. Il-Titanic kemm għandek, Sander? Eh, Inti taħseb illi direttur kbir bħali jintaf minn jien. Jien għal-fret iċ-ċokta. U taf għalfejn ċokk? Liema. Għax iċ-ċokk ġibs. Ħa nikkopja lil baħdan bħal dak l-attur x'ismu hawn li għamel tat-Titanics. Em, Leonardo Eh, DiCaprio. dak il-njurant. Eh, eh, Anzi, eh, nara vera tajjeb. Njurant, njurant, njurant ta' vera, Sander, eh? U kien hemm dik miegħu tal-azzaw, jisimha. Eh, Kate Winslet. U Eh, jissa bi kapaċi no, għal alright. xejn. Għas ma ħadel sew fil-film, Sander. Eh, Eħe, all right, ok, u insomma dal-istorja xini tija. Mela din l-istorja bbażata fuq dal-vapur li nkera minn pajjiż ieħor biex jaqsam bej gżira u oħra Malti. Mhux ħanajda dik ma nistax ngħidha. Eh. Biex jaqsam bej gżira u oħra. Sewa wa horror movie wa. Kulħadd ikun imwerwer jaqsam minn fuq u għax ikun jafu jekk they will make it Sander. Eh, jaw għandu sorampa bil-karot. Jew tibqa' ddur u ddawwar fuq u għandu il-kru tiegħu, il-kru tiegħu joffenduk b' kemm għandek saddakoma. Qisha qisha storja vera, isni ġa smajtha. Based.
Imma ma rridx noqgħod nuri li vera. Biex inkun ċert, għax Vital Vapura li jista' jkun mill-Greċja jkunu ġabuh. Mill-Greċja, mill-Greċja. Naħseb naf li mhu ta.
MV Nicklaus. Ehm, imma hekk ħajndunaw le. Taħseb Sander.
Mhux hekk mill-ewwel.
Mela issa nbiddillu l-isem tal-vapur ħadem ma iceberg imma ħadd ma ħadd kulħadd ħajmut. Kulħadd ħajmut Sander. Imma għandi ta' idea li semmi ma ngħidlek illi laqqas jiddistribu li tal-KRS. Għaliex, mela x'kont se semmih? MV? Eh. Il
Eh, ciao, zgur mus sajz. Ta' seb sande. Ċert, ċert. Niltaw darba li mis, tajjeb? Ħanibqa naħseb. Ciao, niltaw għada, ħna xu, terbaj.